Ydw i'n sengl? Ydw. Ydw i'n sexy ac yn ifanc-ish? Ydw. Ydw i'n cael hen llefen aml bod fi'n mynd i fod yn un o'r merched na sydd jyst yn byw ar ben fy hunan 'da llond tu o gathod? Ydw.
Ydy, mae'n amser gwneud rhywbeth am hynny. A lle well i ddod i wneud hyn nag i ganol yr hunllef? Dwi ddim 'di dod 'ma i yfed coffi nag ar ddêt gyda cath, ond heddi fyddai'n defnyddio fan hyn fel fy hub. Na, ddim hyd yn oed yn jôc. Mae pawb yn Llundain ar dating app, a mae gymaint o dating apps gwahanol i gael, mae'n gallu bod bach yn gymhleth. Felly, fi 'di dod fan hyn heddi i adolygu tri app gwahanol i weld pa un sy fwya' cyflym a pha un sy fwya' llwyddiannus. I gael dêt yn Llundain, na cwbl sy angen arnat ti yw ffôn. Ond y sialens 'da fi heddi yw cael dyn i ddod i gyfarfod â fi fan 'yn, o fewn dwy awr, fel bod e'n gallu mynd â fi o 'ma. Felly, hand 'em over boys, ma' 'se tri ffôn arno fi. Ok, good, diolch, diolch. Ar hwn, fi'n mynd i lawr lwytho Happen, sef app daearyddol. Ar hwn, fi'n mynd i lawrlwytho score, sef app quiz. Ar hwn, fi'n mynd i lawrlwytho ticker, sef app fideo. Cwn i off. Iawn, fi wedi lawrlwytho'r tri, felly mae dyna ni happen fan hyn. Gan bod fi wedi bod ar happen o blaen, mae happen yn rhedeg da fi, felly dyma'r lluniau sydd fi, headshot, pretentious. Mae boobs fi'n eich mawr yn lli yma, so na pan wedi rhoi lawr. Welsh, five foot eight, seeks a man who can complete a crossword. Gosh, sy'n rhyfedd bod fi dal yn single. Iawn, so fan hyn, ti'n gallu gweld pwy sydd wedi pasio ar hyd y dydd ac ym mhle. Felly, gan ei hwylio gwyneb, oce, okay, mae Alex yn eich yn bert. Ironic. Llun o fe a'i gath. Nesa, app o'r enw Score. Un fi byth di bod yn y blaen, a fi'n mynd siŵr iawn beth i ddisgwyl, achos app quiz yw hwn, a mae rhaid fi ateb cwestiynau cyn bod fi'n lli matcho. Six, tall, tactile, cheese lover. Interesting man seeking... Oh! So, y peth yw, ti ddim yn cael gweld y profile nes bod ti wedi matcho dyn nhw, so... Na beth da fi. Dyma'r categories. Ydw i'n wneud random play? Ooh, exciting! I feel like a million dot dot no, a billion dollars. Eighteen dollars and seventy six cents or a change. A change. Their turn. So, ma' raid fi aros iddyn nhw chwarae'r cwis. Mae'r ap nesa ma bach yn wahanol. Trydydd.
Nawr mae hwn bach yn anoddach achos mae rhaid fi roi fideo lan, felly mae... fi'n gallu gweld pan byddai'r ap ma un... unai'n rili llwyddiannus neu ddim yn llwyddiannus o gwbl, achos y lot o nhw, ti'n ei llun mor bert ti'n gallu nhw, ti o lan yn uchel, neu dyn erach yn dene, math ma beth. Fideo, mae lot anoddach. Ticker. Sign up. Dyddiad geni. A dyw hwn, ticker, ddim hyd yn oed dilodo. Processing. Felly mae dau broffil allan o'r tri ar-lein nawr. Come on, bois! Y person cyntaf i gyrraedd fydd yn cael gadael gyda fi ar ei fraich. Os na, falle bod rhaid i fi gysidro'r apps ma. Sizzle, app yn arbennig i'r rheini ohonon ni sy'n caru bacwn. Sai mod am hwnna chwaith. Be am Bump, ap sy'n rhedeg yng Ngwlad yr Iâ er mwyn checio nad ych chi'n perthyn? Alle hwn newid bywyd pobl Llambed yn llwyr. Neu Twindog, ap sy'n gadel i'ch ci wneud y gwaith drostoch chi. Mae cwbl sy angen arno fi nawr yw ci pert! Fi 'di neud deg cwis mewn hanner awr, dim byd eto. So, sai'n gwbo os yw hwn yn myn' i witho. Dim sgôr ar sgôr, ond be am happen? Mae Richard munud i ffwrdd, so na i roi like bach iddo fe? Ddylia ti'n gwybod, mae hwnna'n syth bin, alle fe gerdded am fan hyn a llyfu'r gacen na. Ok, beth am Ryan? Richard has sent me a message, quick, zoom o mewn! Felly, happen sydd wedi ennill, ok, achos ar hyn o bryd, does dim byd yn mynd mlaen da unrhyw beth arall. Hi, what's your favourite song right now? O, Richard. Fi ar gath fi ddi.
Mae awr di mynd heibio, a dal ddim look.
Oh my gosh! Prynwch het. Prynwch het, quick. Alex, falle bod ddim yn rhaid i fynd ar dit gyda Richard. Gobeithio dim yr un bach byr. Oh, please. Oh, good, dim yr un bach byr. Actually, eitha pert, ond uh, pwy yw'r ferch? OK, mae fe wedi gweud, Hey, how you doing? I'm in a cat cafe, fancy a date? Fi wedi anfon e. Oh, it's all happening on happen. Oh my gosh.
So mae wedi anfon nôl yn gweud, I'm with some mates watching the footy. Rejection. So na fe. Mae nwy awr i drosto. Dim byd. Chwarae games da fi nan, dim byd. Affliw o ddim byd. A hwn, sy'n well da fe watcha ffwtbol na dod rhy fan hyn i'r caffi cath, i'r uh, caffi. Fi'n mynd i fynd nôl i'r ffordd draddodiadol o fynd o dyn, mynd i bar a dangos yn hits. Felly, diolch am na, na i fynd am ffôn i. Fi ddim ffansi'r gacen a fi off. O, a gyda llaw, fi wedi mynd trwy eitem gyfan mewn caffi cath heb wneud dim un innuendo am bwssis. Amazing.